An do wiere mer da bäim drëtten Deel vu Splatoon, Splatoon 3. Dir gesitt hei, mir sinn erëm ganz am Ufank vum Spill. Mer mussen eis emol hei eng schéi Frisur aussichen. Ech géif mol einfach soen, mir bleiwe esou wéi dat heiten. Et war e waarme Summer an ech giff soen, well et sou héich Temperature sinn, gi mol e bëssen an eng méi däischter Regioun, dat mer gutt brong gi sinn. Hei se scho verbrannt, sou hunn ech mech de ganze Summer gefillt. D'Aenfaarf, bësse feiereg rout, mir hunn ze vill Splatoon 1 an Splatoon 2 gespillt an dann nach hei d'endgülteg Frisur.

An wat dës Kéier mat dobäi, nei dobäi ass, ass de klenge Buddy hei. Äh, fir dee kënne mer och eng Ausféierung. Ech gi soen, dat do passt gutt. Sou e bësse Partner-Look. An da gi mer hei an den drëtten Deel hei um Youtube-Channel. Kleng Ergänzung, et gëtt eben ëmmer op Twitch opgeholl, weekends. An méindes, all Méinde Moien um 10 kënnt eng Episod eraus. So, guck mal mal, wat er eben lo nei ass fir mech. Ech spillen dësen Deel mat. Okay, Paris has gone. Also können wir bei ihr laufen. Also den neien Tutorial kennen wir schon noch, mir noch Demo-Version gespielt gehabt. An der Salami hört hei, oder nee, Salmini, ich schon Salami gesagt. Salmini müsste es sein, sorry dafür. Sind nicht hungrig oder so, nee, nee. Um, salut Steve, und ich kann alias de krasse Kachkäse aus du, der gesieht auch jetzt, wann am Chat geschrieben wird. Dann, ähm, Gëtt dat och op Youtube verëffentlecht? Ausser fir eppes elo net friendly genuch. An der Zäit wou ech hei den Tutorial maachen, eben och d'Ergänzung, dëse Projet ass dann déi éischt Kéier a Splatoon, dat mer mam Partner Reservoir maachen. Op där Plaz eng Kéier grousse Merci un si, déi eis dat hei erméiglechen, eis supporten. 2016 hu mer jo Splatoon 1 opgeholl. Ech mengen, dat war ech deemools och eleng. Splatoon 2 ass 2017, 2018 gemaach ginn. Esou sinn einfach mol esou hin an hier gesprong. Also, et ass gutt spillbar. Ech soen der éierlech, ech sinn aktuell e bëssen nach skeptesch, wat Splatoon 3 ugeet. Ech hoffe, wärend dem Let's Playen kréien ech eng vläicht besser Attitüd zum Spill. Einfach well ech der Meenung sinn dat op der Switch vläit nach de falsche Moment ass fir schonn en neit Spill erauszebréngen erëm. Ech hätt eng nei Konsol, en neie Splatoon Deel erausbruecht an einfach mat DLCs a Splatoon 2 virugfuer an dann hätt mer de Tutorial hei gemeeschtert. Tjo, déi Zich komme wéinst net wéi hei am Land, wann den Zuch wëll huelen, ëmmer annuléiert. Alles gëtt aktuell jo extrem schlëmm. Mäi Klapperzuch, deen ech moies a mëttes an owes huelen, gesäit och sou aus wéi deen doten. Deen do ass e bësse méi stylesch a mir fueren elo op d'Haaptplaz, Fuussplattun 3. Jo, sou gesinn d'Leit och aus, wann s den Zuch hëls. Mëttlerweil hu déi jo keng Maske méi alles un. An voilà. Am beschte gefält mer d'Hausdéier, dat mer hei lénkser Hand, respektiv iech rietser Hand hunn, wat einfach do hin an hier kuckt an alles kontrolléiert an checkt. Dës Kéier wäert ech eben nach den Intro dra loossen an an Zukunft fanne mer eis dann zréck am Story-Modus. Splatoon 3, Versioun 1.1.0 a mir sinn 2022. Ech begréissen iech schon offiziell zum Start vum neie Projet hei Méindes um Youtube Channel. Let's go! Eppes wat net därf feelen, News, Neiegkeeten vun dem neien Deel am Internet Mako hei ass Platzwee lee beschwätzt datt d'Mouri an de Montaro déi muss d'Tele an d'Lut halen well déi eis soss eroffält déi sech grad virgestallt hunn. D'M&M's souzesoen dann hei, kann een dat sou nennen, jo, ech géif se mol einfach M&M's an Zukunft nennen, wa se am Story Mode 16 Bedeitung hunn. An Dir gesitt dann do och schonn, wat aktuell leeft. Da gi mer net sou vill drop an. Kucken och emol just op d'Auerzäit, well ech si e bësse midd elo am Gaangen, well ech waert eeben ëmmer kucken, 20 bis 25 Minutten esou d'Paart ze halen. Wat hu mer elo hei? Jo, dat ass da e bëssen d'Bär GmbH, wann ech mech net aneschters hei elo kann drun erënneren. Mä dat do kucke mer alles méi spéit. Dat hei wéilt ech am léifste skippen, mee et geet elo wahrscheinlech am Ufank net. Ech hoffen, e Skip-Button ass endlech no esou ville Joren agebaut. A naja, do zielt eppes an eng ris Elektrowelt. Kucke mer mol, ob mer do eppes mat der Story kënne fannen. Oder auf Hinterlohn fir deen ze fannen. An se hätten alles gesot an op meeschte Bléck ja, macht Beute Leute, also neit Spréchwuert nëmi bleibt spritzig oder so an dat ass Fletzwil. Ech kréie lo mol eng Begréissung. Dat ass iwwerall hei ass et néierens méi scho wéi soss. An wäert och besser Plëtzbesch proieren ech dat emmer virzeliesen. An fir hei et un d'Spëtzt ze packen, muss et schon muss ech scho richteg sprëtzeg sinn. Do ass dann d'Lobby, wou ech mat Kollege ka spillen, wat mer vläicht spéit hei um Twitch-Channel maachen. Op Youtube weess ech dat nach net sou riicht, ob mer de Projet lancéieren oder net. Kann ee matenee kämpfen. Do misst de Story-Modus da sinn. Hoffentlech mol. Giff bësse sou retroméisseg dobäi packen, passen. Gulliglotzer. An ech mengen, wir gehen direkt hei bei den klengen Gaffer. Gucken wir mal eis nun. Ja, den Captain Kuttelfisch. Hört sich gut gehalten. Und wir gehen da mal doran. Und ich hoffe, dass das schon die Story ist. Da wären wir da sehr viel kommen, für die zu fangen.

Schon rëm. Ech begréissen dech. Gëtt et gesinn? Hu mer net scho mol duerchexistéiert? Mäi Gediechtnes ass net méi sou wéi fréier. Ech presentéiere mech, mäi Numm ass Kutten, Kuttelfich, offiziell taktescher Beroder vun der Nei Aquamarine, ëmmer zu Ären Déngschten. Ei. D'Funkelen an dengen Aen ass eng richteg Leidenschaft, dat gesäit, dat gesinn ech direkt. Mat sou engem Temperament, no sou engem Temperament hunn ech gesicht. Jo jo, anscheinend hunn ech e Temperament, och Temperament, déi Wierder do wësse verschidde Leit Bescheed. T'ass nämlech esou, de risen Elektrowels, weess de, deen d'Splattsville mat der Energie versuergt, deen ass gekidnappt ginn.

Do entgeet mir näischt. Jo, deng Aan sin wierklech glubsch Augen, géif een op Däitsch soen. An awer hun se den riesen Elektrowels iergendwéi mat hieren Tentakelen erëm kruut. An elo mussen mir hinnen, an elo mussen mir en erëm zréck huelen. Dat gesinn ech jo och sou, oder? Ass dach sou, oder? Ja, ech muss erëm iwwerleeën, ob ech dat net fir d'drëtt Kéier undoen soll, he? Dat war eng Offer fir eng Aarbecht. Geld gëtt et, Sue ginn zwar keng, mee vläicht retts de domadder d'Welt. Also looss der d'Fäit net entgoen, oder? Oder? Dann Gléckwonsch, du gehéiers zur neier Aquamarine. All eis Aquamarineagente bekommen, kréien eng Nummer, an domadder sinn ech offiziell d'Nummer 3. An net nëmmen eng, eng Nummer kréien ech zougedeelt. Oh nee. Ech kréien en komplett neien Heldenanzug. Dee wäert mir eng grouss Hëllef géint d'Doktarianer sinn. Ass dat elo net direkt no Moos? Läit vläit un der Wäschtemperatur. Woubäi ech dat nach ni gewäsch hunn. De lätsch, de läschten, Nummer 3, war esou propper, dat Waat Gezei emmer wéi frësch aus der Verpaakung war. Merci fir den Detail, dee wollt ech onbedengt net wëssen. Elo lass un de Feind, d'Doktorianer. Déi wäerden mir Saachen ginn. Wou hues de deen dann hier? Bedauern. De kleng kann ech net ausschatten. Also dee kritt kei Gezei. Dee kritt eng Heldenausrüstung. An dat ass eben Täsch wéi verschschein no dran ass. Wie se monter wéi en ass, brauche secher keng. E schéngt jo mol heldenhaft ze sinn. Ween huet hun déi méi glubsch Augen, soen ech mol einfach. Okay, an domadder Agenten Marsch! Huelt iech déi Oktovigel mol vir, ech zielen op iech zwee. Jo, an esou hu mer dann hei erëm eng Aarbecht krut. Also, wat ech mol ka vu mir soen, ech si bëssen iwwerrascht, dat mir Nummer 3 erëm sinn. Ech hat mer et do e bësse virgestallt, dat mat Nummer 5 vläit wieren oder réckgängeg Nummer 2, ech weess et net. Op jiddwerfalls, ech fannt cool, dat heen erëm mat dobäi ass, de Kuttelfish. An ech kucke mol elo scho wou mer hei sinn. Mir ware elo, ech hunn den Numm uewe leider scho erëm vergiess, wou mer hei sinn. Ech weess et, hu mer e Menü? Mer sinn am Camp Kuttelfich. Ech mengen dat hat der, wann ech mech elo net ieren. Dat heescht hei. Oh. Mir kënnen Salmini heescht et, emol einfach dohinner schmäissen. Okay, a mir kucke mol, wat dat hei ass. Ech menge wann en do widder kënnt, stierft ee. Solle mer dat probéieren? Komm, mir probéiere mol. Hëppla. Jo, an do gi mer dann opgesaugt a mir sinn dann en décken Igel souzesoen. Ech muss méi virsichteg sinn. Ja, ja, ech wollt dat eng Kéier testen, just dat dat wësst, dat dat net zot man an engem Let's Play. Allo kucken mer mol hei erof ze kommen. Dat do, dat ass Flauschplasma. An ech soll oppassen. Ja, dat hu mal grad geléiert, wat et ass, ne? Kuck mal hei, also das keng Welt richtig. Ech hoffe mol d'Levelen dat déi awer elo gläich opkommen, net dat hei einfach normal d'Story ass. Sou an do en Flauschplasma eis de Wee verspäert. Also dat hues du, dat ass mol schon awer mol eng Kéier eppes Neies wat ech elo mol hei direkt gesinn. Sou Flausch kennen ech elo, muss nach elo op dee vläit zielen. Muss en zu platze kréien seet hien eis och. Äh, kucken mol op dat, da kënne mer eng Kéier kucken. Guck mal mal heide bisse ronderëm wo ass Paräis zu Paräis läit flaach ne da just dat Bescheed wësse dats den typsche Meme mir si so ech fro mech grad vu mir aus dat opstellen wéi mir sou déi Aen opkréien. Mee soit. Also et gesäit da mol aus, dat mer hei awer ee Level Level hunn, dee mer musse maachen. An ech giff soen, mir maachen dee elo nach. Da si mer haut vläit bei enger hallwer Stonn. An dee musse mer esou opschléissen. Dann hunn mir dat Nummer eent, Attacke, also den éischte Level, den Octoshock, Feinde am Krater. A mat ZL gi mer do mol eran a kucken den éischte Level elo erofzeschléissen. fir den éischten Part. So. Octoshock, Freien dem Kater, also et geet lo lass. Cool, muss ech op jeden Fall schon mal soen. Äh, wat gesinn hei? Mer gesinn hei so teleméisseg bëssen alles ronderëm. An äh, voilà, guck mal bis zum Anzefierwen an Schriftrolle vielleicht zu sichern, ne? wie dat an allen Deeler de Fall war. An lo si mer scho prett fir Jees net ass nach keng Géigner an Dich kann mal bëssen äh, afiewen. Sammle mal einfach alles wat ech kréien ne. Musek gefällt mer schon op jiddwer Fall. Soss wat ech ech gesäit zwar e bësse komesch aus, mee et ass déi éischt Kéier wou ech ebe mam Gyrosensor wëll spillen, well ech dat hei méi gemittlech wäert spillen, Splatoon 3. Einfach aus dem Grond, mat der Aarbecht an alles hunn ech leider net méi déi Zäit fir ze vill ze grinden a fir mech competitive an eppes eranzestierzen. Dat war da schonn den éischten Deel. Ech kucken nach eng Kéier op de Säiten, ob do näischt ass verstoppt. Nee. An dann misst awer alles fonnt hunn. Ech waart mech awer lo nach man ech ginn eng Kei ronderëm wierklech alles do hunn. Sou wéicht néichen Deel hei wou mer eng Keier bësse konnten afiewen. Awer ganz casual frëndlech grad fir Leit déi déi éischt Keier Splatoon zum Beispill spillen. Well et ginn och anheinend sou Leit déi hunn déi éischt Deeler virdru guer net wäit gespillt. Sou éischten Deel dann ofgeschloss. Kucken eng Keier hei riwwer soss nee ënnen ass näischt. Deeg Teilo wat net alles hei futti gang mir hei ass dann äh, jo bëssen Action de Fett net ze solle machen ne mir kënne bis futti ma mussssen do fly drop. Ech hoffen einfach dat d'Schriftrollen a sou net liquidéiert goufen. Ewéi et ausgesäit am éischte Level nach keng all ze vill Géigneren. Kucke mol op den Trick nach geet ouni Faarf erop ze kommen. Dat misst klappen. Ech weess net ob een dat soll sou man, ech mengen awer net. Sou mir si mei uewen enke ukomm. Kucken mer eis dat emol hei un do. Soss ass hei awer elo aktuell leider näischt. Déi gi ech awer esou, mir kommen hei erëm erof. Do ass onzefir, en huelen ech un. Wat do nach ass. Oh, das hei. Wenn wir do. Okay, net dat er gut gemacht als Kolleg als Tausier këmmen hier schmeißen. Das ist ganz interessant. So geht immer Tausdéieren dann als Platoon 3 man nennen. Wa se sech nerven, gi soll der Ken an hier gebascht. Mal eng Kéier op. Guck mal do. Eng besser Distanz si fir eng alles ze analyséieren, méi de Moment nach keng Géiger. An ass läit gutt fir den éischte Part. Ech net hei schon den Heldentod souzeso stierwefäeg. Loftballon for free ofschéissen, einfach hei stoe bleiwen an erwaarde bis se geflu kommen. Ech hat scho bal gefaart wär e Counter lo gewiescht. So guck mol eng Kei bësse ronderëm. Mee si weisen eben hei lo an dem éischten Deel, an dem éischten den do déi do Zeen eben. Dat mer sou kënnen eis ähm, alles ergatteren. Wieso nach keng? Nach keng, äh, wie soll so nach keng Schriftroll entdeckt, wat ein bisschen Sorge mischt. Ich gucken okay, so Seite ich mir nicht der Post hun. Schon von der anderen Seite, weil das immer so typisch, dat du ihr so op der Seite etwas kennt verstoppt sinn. Das schon Ziel aber an diesem Projekt wann net Schriftrolle ginn. Ich war schon bisschen enttäuscht wann kein Giffe ginn. An du hast mal Gegner. Mat ZR kënne mer deen, also kréie mer vläit awer nach en Heldentotal, wie weess. An ech kucken, ech sinn awer e bëssen iwwerrascht, d'Schriftrolle nach net ze gesinn. Okay. An dann awer professionell maachen, dat mer dann méi héich sinn an dann den Hit kréien. Mee et gesäit ganz leider Gottes no aus, datt d'Schriftrolle vläit net méi existéieren, géif ech schued fannen. Ähm, na, falls net, dann hätten wir déi wirklich schon méi schlau verpasst. Dat wär awer schon e bëssen heftig, dass se déi esou schwéier engem opgestallt hätten. Gucke wirklich och nach hei eng Kéier ronderëm. Mee et gesäit awer esou aus. D'Schriftrolle geet et net méi. Da wär ech awer schon e bëssen enttäuscht, wann et déi net méi giffe ginn. Mee dat war et da schonn. Also Dir wësst, wat elo hei geschitt. An da kann ech de Widder sprangen. An ëmmer néischt Level gepackt vum Let's Play. Ähm, Zäit natierlech net, wat dem Let's vill Zäit gelooss. Wäert ech och eebe maachen an dësem Let's Play, datt Der heiansdo souguer nëmmen ee Level pro, pro Part kritt. Mee wéi gesot, de Projet soll jo och e puer Woche goen. An mir hunn awer elo en éischte Level hei ofgeschloss, plus dee ganze Tutorial am Ufank, dat mer esou mat 20, 25 Minutten eraugutt Gemeet hun. Gudd geschafft Nummer 3, du erënners mech un e gewësse jonke Kuttelfisch, sou heldenhaft an sou couragéiert. Di gudd Noricht ass daats de mat dem Elektrowels, daat ech een Elektrowels fonnt hun, daat ass eng Art Energiequell. An eng besser Noricht, daat riesen Elektrowels dann nach hei irgendwéi ze erwaarden ass, an ze erwaarde muss sin. Hun daat dann ofgeschloss an ech si bëssen. Traureg grad, mee d'Schriftrollen schengen nemmi schengt nemmi ze ginn, oder kommen nach méi spéit erem zréck, ech wees et net. Op jiddferfalls soen ech iech emol hei merci fir d'Nokucken, dat wär dann den éischte Part gewiescht, an salut Eric, Kuroi RL an, mécht et Spaass? Jo, ech si grad just bëssen enttäuscht mat den Schriftrollen déi mer feelen, mee ech wäert awer elo de Part ofschléissen an. Ähm, gesinn eis lo gläich am zweeten Deel, deen ech lo hei wäert ophuelen live op Twitch. Den hei Deel ass awer lo ofgeschloss. Ausser d'Schriftroll hunn ech scho net fonnt. Wann ech se net fonnt soll hunn, schreift mat an d'Kommentarer, wou se sollt gewiescht sinn. Äh, Spoiler kënnt nach, okay. Awer nach net an deem hei Level, hoffen ech emol. Op jiddefalls Merci fir d'Nokucken. Dir hutt lo gesinn, wéi dat och mat den Chatnoriichten hei ofleeft. An ech giff soen, 3, 2, 1 an ech si raus. Bis dann nächste Méint hei um TL Youtube Channel. Ciao ciao.